Wɔ medɔfo msan wɔ akwaba biam de wo ba ɛyɛ big ben ɛso ɛyɛ na nsan nsɛm a ɛsisi wɔ social ne ne media no so deɛ wate deɛ wonteɛ ebia na wate nsɛm bi nanso wonyaa mu nkyerɛmu ɛɛ ɛhanom deɛ ɛnya berɛ ne agye berɛ, ne asɛe berɛ, asɛe adagye, ne apɛnsɛmpɛnsɛn mu de ama wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso wobɛhu deɛ ɛrekɔ so social ne ne media no so na wo nso woanya bi de abɔ wo bra. Ɔdɔfoɔ, mo ankasa moani tua nsɛnsɛm a ɛrekɔ so wɔ Ɛyɛ Kofi Addo ma nwanwani n'ani ho nsɛnsɛm sɛ ɔkɔɔeɛ Dɔmahene Mekyɛ Nana Ɔsaagyefo Agyeman Badu ne program wɔ Dɔmaa nanso Fofie anto ata na adwale aba mu. Obi kɔtoo tuo maa ɛkɔ kaa n'ani a akɔ akɔyɛ dagya wɔ ɔman kronkron Ghana kyerɛ sɛ obiara ɛka bi na ɛno ɛna ɛyɛ nana Agyeman Badu the second mekyerɛ dɔman hene ɛba abɔnten ɛbɛbɛ kasaeɛ na ɔkaa sɛ saa nsɛm no a ɛkɔ so ɔman kronkron Ghana anaasɛ saa asɛm no a ɛto ɔyɛ Kofi Adoma wɔn ani no ɔno deɛ wɔgye di sɛ ɛyɛ propaganda ɛna nnipa bi mu ɛyɛɛ saa ade anaasɛ nnipa bi mu ayɛ saa ade no a ɔka kasaeɛ ma mpo ɔkɔ kasaeɛ ma ɛkɔ tie a yɛankasa yɛ adeɛ nyinaa de ɔte brɛwe krɛwe nwoma soɔ ɛyɛ otumfoɔ ɔsɛe tutu the second na ɛno ana ɛyɛ adeɛ nyinaa ma graham ɔno nso tena aseɛ din na ɔsɛ daa bi saa nsɛnsɛm no a ɛkɔ so no kyɛ sɛ ɔno nso amfo n'ano antomu bia na ɛsɛ sɛ wakɔsa kap ma no nso wɔanwa so na wɔde nsɛm kakra ato dwa na ɔno nso ne nkyerɛ mu anso ɔno nso ne nimdeɛ kakra a ɔwɔ ɛde fa saa nsɛm wei ho ɔno nso ɛde to dwa Abusua meyɛ sure sɛ watete bi. Na me ndeɛ toto o. Last week ɛna Nana Dɔm Ahene bɛkekaa nsɛm a ɛfa Bra Kofi ho. Neɛ bɛɛka no nyina nyɛ nɔkorɛ. Ɛnnuru time sɛ ɛsesɛ nka bi. Some of nsɛm no a ɔbɛkaeɛ no very distasteful comment a ɛnyɛ sɛ nka ɛfiri obi a ɔda dɔm anim anum ba da. Da biara abonofoɔ bɛyɛ biribi a animuonyam bɛba ho no na bɛde biribi abɛyɛ dɛn? abɛfa ka ho. Ne nsɛm baako a ɔkae ne sɛ biribi a Bra Kofi go through no, ɛnyɛ nɔkorɛ. Ne nyinaa yɛ propaganda. Ɛyɛ propaganda. Ne bɛyɔ. Deɛ ɛbɛka ne nyinaa nyɛ nɔkorɛ. You see, this, this is very disheartening to listen to, especially coming from obi like Dɔmahene, you know, with all things considered. Because if sɛdeɛ Bra Kofi go through ne nyinaa yɛ propaganda deɛ a, na ne a whole lot of people a wɔnyɛ very smart has to come together to make this propaganda no actually happen. Ɛyɛ propaganda. Nea ɛbɛka ne nyina nyɛ nɔkorɛ. One of those people bɛyɛ Bra Kofi nankasa. Ɛyɛ sɛ ɔte aseɛ sɛ mho propaganda agenda yɛba abɛsa tii no. Ɛyɛ sɛ mete aseɛ sɛ yɛbɛshutu me wɔ m'anim a ɛbɛ affect me life till I die. Second person bɛba abɛyɛ Bra Kofi yere ɛnam sɛ Nana Abena Turu bɛ ɔni hwee de n'abrabɔ yɛ nti. Ɛyɛ sɛ ɔtim convince ɔno ne kunu sɛ dabi propaganda bi ba abɛkɔ so nti no wo no kɔ na yɛnsutu wɔ w'anim wote aseɛ wannwene ne mma ho wannwene sɛ ɔyɛ maame wannwene sɛ ɔyɛ yere wannwene sɛ bra kofi firi abusua mu nti na yɛ sɛ nana abena turuba nso ɔno nso te aseɛ saa na afei de ɛkɔ sutu ne kunu wɔ n'anim because sɛ yɛde ba bɛsɛtee propaganda ɛyɛ propaganda deɛ ɛbɛka no nyina nyɛ nɔkorɛ. Obviously me nso mɛka propaganda no ho because me nni hwee de me time yɛ na mpɛ sɛ me waste me ame time ne wo a wohwɛ me videos wo nso wɔ time nti no ɛsɛ menya ntoboaseɛ na mebɛkyerɛkyerɛ mu sɛ yi no propaganda ne bɛsi no na me nso mɛwɔ hɔ sɛnea ɛbɛyɛ mba bɛkyerɛkyerɛ mu akyerɛ sɛ sei ne sei ne sei ne sei na ɛkɔɔ so ɛna ɛnyɛ yame yɛ nsa nko a nana sumahene so ka ho ɔno so ɔtumfoɔ akyinkyim n'adwene te sɛ kahyire ɛna afei deɛ waka akyerɛ ne sɛ mepɛ sɛ meyɛ adeɛ bi nti na ɛsɛ wo no wo ne kofi adoma nya conversation sɛnea ɛbɛyɛ a kofi adoma bɛba dɔmaa na afei deɛ festival a bɛkɔ so na afei de yɛsu to no wɔ n'anim yeah Otumfoɔ is that powerful ɛnyɛ Nana Sumahene nko a Ibrahim Mahama Kwaku Ɔten ne obi a ɔde ne sika aboa Bra Kofi up to this point biara no saa nkurɔfoɔ no so ɛyɛ sɛ Otumfoɔ ne ɔmo nyinaa kasa sɛ sɛ asɛm no si wie a ɛyɛ sɛ ɔmo nyinaa kɔ na ɔmo donate sika de ma Bra Kofi ɛfiri sɛ you know Wɔn nyinaa nim nea wɔde wɔn sika bɛyɛ. Ɛyɛ propaganda. Nea ɛbɛka no nyinaa nyɛ nɔkorɛ. Ɛna amanfoɔ a wɔabu wɔn din, ɛnyɛ wɔn nko ara, but also amanfoɔ a ɛtena ase putu this whole festival no together. Because without the festival no, there won't be any shooting. And without any shooting no, there won't be any propaganda. And wait, that is you, Nana. Because if sɛ sɛ ɔse this whole thing ato bra kofi no yɛ propaganda deɛ a, na nea nana anidie kwan so propaganda no na nea nso ka ho. You actually started it because without wo afahyɛ no, no one would have come there and then no one would have gotten shot in the face. And if sɛ sɛ otumfoɔ ɛna atena manhyia ahyehyɛ saa adwuma wei ama amanfoɔ a makeka yi nyinaa deɛ a, na nea otumfoɔ kyɛ sɛ ɔyɛ very powerful ankasa, ɔwɔ adwene a yɛde twerɛ Bible no bi. Because in this whole propaganda circle no, nnipa no ɔtumfoɔ no ɛreyɛ propaganda no de atia no no saa nnipa no nso ka propaganda no ho bi does that make sense ɛyɛ propaganda deɛ ɛbɛka no nyina nyɛ nɔkorɛ so to recap no if sɛ nana dɔm ahene sɛ nea ato bra kofi yɛ propaganda deɛ a na neɛ ɛyɛ sɛ na ɔtumfoɔ tim daadaa bra kofi sɛm ho ɔpɛ sɛ ɔgu dɔm ahene n'anim ase ɛwɔ ɔno ankasa na fa hyɛ ase nti bra kofi nte aseɛ sɛ ɔkɔ hɔ a yɛbɛtutu abɔ n'ani And then Bra Kofi so te aseɛ. And to make this happen no, otumfoɔ no ankasa bɛsen awerɛkye a otu no n'asuma hene. Sɛnea ɛbɛyɛ na n'asuma hene no mmom na ɛbɛfrɛ Kofi Adoma. Sɛnea ɛbɛyɛ a Kofi Adoma bɛtumi akɔ akɔtwa afahyɛ no. Nti sɛ Bra Kofi kɔ afahyɛ no, na sɛ atutuo no bɔ n'ani wie a, na watena ase na watwɛn bosome ansa na wama ne yere aba abɛyɛ video akyerɛ amanfoɔ sɛ Bra Kofi kɔɔ Dɔmaa hene festival no. Abusua yɛ atoto abɔ ne kunu ani. Na sɛ berɛ Kofi yere yɛ saa video no wie a, na nyɛ ɔtumfoɔ no ankasa. Wase akɔ akɔ kɔnvense abonofoɔ dedefoɔ no a wɔfrɛ wɔn ho bloggers no. Ya, na waba abɛ kɔnvense wɔn sɛ wɔmmra mma mɛdi berɛ Kofi yere atɛm. Na sɛ wɔdi berɛ Kofi yere atɛm duru some level bi a, na neɛ Magrahɛ baba na waba abɛkyerɛkyerɛ mu because afahyɛ no for this propaganda to work no, mɛma ɔno nso awɔ hɔ bi. Na afei yɛde berɛ Kofi akɔ hospital wɔ Dɔmaa, Berekum, Accra, Dubai, Ɛnam sɛ obiara nni hwee yɛ nti. Ɛyɛ propaganda. Nea ɛbɛka no nyinaa nyɛ nokorɛ. Na afei de yɛde no kokɔ hospital wei nyinaa na asɛm no akɔ akɔduru Ibrahim Mahama, Kwaku Ɔten ne amanfoɔ a wɔn show support nyinaa anim sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi de wɔn sika over hundred and fifty thousand dollars de aba because sɛ You know, obi anim nea ɛsɛ ɔde ne sika yɛ. And the biggest of them all, to actually make this propaganda happen no, ɛyɛ sɛ na otumfoɔ tumi daadaa dɔmanhene sɛ ɔnyɛ afahyɛ sɛnea ɛbɛyɛ a nea maka nyinaa no ebetumi asisi so pɛpɛɛpɛ. Ɛyɛ propaganda. Nea ɛbɛka no nyinaa nyɛ nɔkorɛ. Ti nana dɔmahene, mepaakyɛ wɔ anidie kwan so a, still na yɛ propaganda. Because sɛ if sɛ yɛ propaganda a, na neɛ Kofi Adoma is a very powerful person in Ghana, even more powerful than dɔmahene na ankasa. Why am I saying that? Because if this is the whole Ghana, Asantefoɔ dodoɔ a ɛwɔ Ghana nyinaa yi, Otumfoɔ antumi anhwehwɛm anyi obiara sɛ menkɔ nkɔfa bununi baako a obiara nim sɛ ɔyɛ bununi, Kofi Adoma Nwanwani, na memfa no nkɔ Dɔma ma adeɛ wei nko nkɔto no, na owie a matumi de no asɛte agenda de agu Dɔma hene anim ase. Wei. Wei. Ɛyɛ propaganda. Nea ɛbɛka ne nyina nyɛ nɔkorɛ. Because if that is the case, yɛn aneɛ Kofi Adoma is a very powerful man wɔ Ghana because apparently he is the only one to pull this propaganda off. Now let's take this a step further. Nea enti a Nana Doma Ahene se ɛyɛ propaganda no ne sɛ according to ɔno no, anytime bi abonofoɔ bɛyɛ adeɛ bi yɛ nice biara no na obi de bɔne anaa negative story aba bɛ ataakye na afei de asɛe anaa akɔfa Ade pa a wɔayɛ no so. Da biara a abonofoɔ bɛyɛ biribi a animuonyam bɛba ho no, na bɛde biribi abɛyɛ dɛn? Abɛbata ho. Na this time nea asi ne sɛ, aba abɔnten sɛ Otumfoɔ atu galamsey, ɛna Otumfoɔ, ne mmanhyia, ne mpanimfoɔ a wɔwɔ hɔ nyinaa no, wɔatena ase ahyehyɛ this agenda wei sei, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔde Bra Kofi asɛm wei, propaganda yi, bɛkɔfa Otumfoɔ galamsey a wɔretu no so. Na mmom Ghana ha biribi bi asi, yɛwura, galamsey wɔreka nti ne mereka. Yɛwɔ ɔhene kɛseɛ bi, ɔsɔre a ɔmmua n'ano. Ɔyɛ galamseyni bi. Yeah, wo de let's put aside this ridiculous propaganda angle no aside na yɛ breaki down neɛ Nana Domaahene ɛkaaeɛ no. Ɔyɛ galamseyni bi. Wɔ Nana Domaahene nkasayɛ mu no, ɔse Otumfoɔ atu galamsey Na the fourth estate ɛde article aba a ɛkyerɛ sɛ there is a link between that galamsey no ɛne manhyia hence ɛyɛ otumfoɔ na ɛyɛ. Wɔyɛ galamsey no bi na ɛnam sɛ wakye no nti ɛyɛ na ama n'amanfoɔ no wɔn ne Ghana ha ne bi ne bɛde ba a nkurɔfoɔ bɛtie ne bɛyɔ no anaa bɛkamfo no adwemabɛde ɔtɔ so mmienu ɛnam animuonyam no a wɔde ama no.

bɛde maa no nipa bi bɛyɛ dɛ bɛgu mu a bɛyɛ dɛ bɛyɛ galamsey saa nipa no a bɛde maa no te sɛ mmea nnwamadu ɛntɔ so mmienu bɛde ama m ɔnka ho hwee o baayɛ galamsey no ama joy joy fm yɛfrɛ biribi four first kit maakye nipa korɔ a concession yɛ ne dea concession no mebɛbɔ dini no bɔdo kan no nipa a yɛbɛ dea ɛyɛ nana dua bonsu na ɔtoa so majid rahman ɛyɛ saa nipa korɔ ne lɔya ne yere nso ka ho. Julia ama adwapa amani. Na kyerɛ sɛ ɛkɔ fie hɔ na nhyɛ fie hɔ. Nea na ɔkan no, na ɔkan from an article a the Four First State Post yɛ. Title of that article, Full Details, Illegal Mining Spree on Manhyia-Linked Concession. Do you know what Nana Domaahene conveniently left out of that article no? Mewɔ saa same article no wɔ ha. Yɛnkan article no. Article no nie, Yɛnkɔ party a na Nana Dɔmaa Hene kan no, ɛwɔ hefa? Who owns Bodukwan Holding? Incorporation records from the office of the Registrar of Companies show that Bodukwan Holding is closely linked to Manhyia Palace. The company's beneficial owner, Nana Dua Bonsu, serves as a co-director alongside Mujib Rahman Ahmed, a lawyer for Manhyia Palace, and Julia Ama Adwapa Amanin, widely known as Lady Julia, the wife of the Asantehene. Those names na mabobɔ no, ɔmo ɛna ɛse ɔmo din da companies ne so. Ɔmo kɔɔ registrar of companies hɔ no. Na yɛn skip nkɔ baabi a Nana Dɔmahene amfa nka n'asɛm no ho, baabi a the fourth estate reche out to amanfoɔ no a ɔmo wɔ, you know, eh, eh, ka ne sɛ ɔmo din da company no so no. When contacted, Mujib Rahman Ahmed,

We have no knowledge of any such activity. If someone is mining in our name, it is wrong. We are not aware of it. This is from the lawyer from Manhyia at least ɔmo statement no no. Ɛhɔ no Nana Dɔmahena mfa nka n'asɛm no ho because ɛno no mfavour asɛm a ɔpɛ sɛ ɔka no ho. And even before this four first state article ne koraa no, na ɔno ankasa Otumfoɔ aba abɛka sɛ Amanfoɔ binom retu galamsey, wɔn kora didi awura no ne concession mu. Articles no are there. Na here is the crazy part, timeline ɛyɛ adeɛ ɛhia. Date a adeɛ biara si no, ɛhia ankasa. The fourth estate article a Nana Dɔmahene ɛde make ne point no, wɔn postu saa article no on 6 March 2025. Otumfoɔ ɔno ankasa baa abɔnten bɛkaa sɛ illegal miners adidi awura ɔno ne concession mu no, that date no was 14 February 2025. Kofi Adoma Nwanwani, yɛsutu no wɔ n'anim no, ɛno no happen on 20th December 2024. Ɛna berɛ a Kofi yere, Nana Abena Aturuba, ne first video ba bɛyɛeɛ a ɔde kyerɛɛ amanfoɔ sɛ sei ne sei ne sei na ato ne kunu wɔ Dɔmaa no, ɔyɛɛ saa video no 18th January 2025. He was shot in the face. Nti Nana Dɔmahene, se the whole Bra Kofi thing yɛ propaganda a, ɛnyɛ sɛ nka saa adeɛ no si, which in this case no sɛ Otumfoɔ retu Galamsey, ansa na dede no a wɔde ba abɛyɛ propaganda no, sɛ yɛsutu Bra Kofi wɔ n'anim na according to you ɛnyɛ nɔkorɛ no, ɛno no mmom aba aba abɛcover the fact sɛ Otumfoɔ retu Galamsey no so. Ba ha yi deɛ daabi. Propaganda no di kan ha pen ansa na ade korɔ korɔ a woba bɛyɛ ho propaganda de akɔfa so no ansa na ɛno korɔ mpo korɔ asi. In which world na saa deal wei sɛ make sense? Ɛyɛ propaganda. Deɛ ɛbɛka no nyina nyɛ nɔkorɛ. Nea ɛyɛ scary ne sɛ Nana Domahene yɛ High Court Judge a ɔjudge amanfoɔ nsɛm based on facts and evidence but when it comes to this specific case a, Aha, according to him, na ɛyɛ propaganda. Nokore biaa nnim. Ɛyɛ propaganda. Nea ɛbɛka no nyina nyɛ nɔkorɛ. Now let's indulge him for a second. Even if, even if, sɛ this whole thing according to Dɔmahene no ɛnyɛ nɔkorɛ, ɛyɛ propaganda upon various evidences, videos ahodoɔ ne nea ɛkeka keka ho. Even if sɛ ɛnyɛ nɔkorɛ a, based on evidence and facts at hand no, ɛyɛ sɛ nka woatim hu sɛ, even if sɛ sei mpo na mede me angle bɛkɔ a, nsɛm no nsisi so at least based on time line a ɛyɛ available. Ɛyɛ propaganda. Nea ɛbɛka no nyina nyɛ nɔkorɛ. Now the reason why a medwen sɛ Nana Dɔmahene ne ne mpaninfoɔ annya ntoboaseɛ antena ase an research this specific story no ne sɛ, one, ɛnyɛ wɔn adwuma. Second, dedefoɔ no a wɔgu net so a according to them wɔn defend Dɔmahene ka Dɔmahene asɛm ma no no, a ɔfrɛ ɔmo ne bloggers no, I'm thinking sɛ ɔmo mu bi na ɛsɛndee this story de maa Nana Domaahene. Those people no, they have no idea what they are doing. Saa nkorɔfoɔ no, deɛ ɔmo nim ara ne atɛmdidie. Nti sɛ saa nkorɔfoɔ wei bi sɛnde woɔ hempɔn te sɛ Nana Domaahene biribi na sɛ wo act on it sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛba abɔnten a ebia amanfoɔ bɛdi ɔ you know, Asantehene talk anaasɛ ns- you know, nsɛm bɛ rise na akɔfa this Kofi Adomaa story no up a, And the crazy part to me is that Otumfoɔ n'ankasa koraa na de n'asɛm ba abɛka ayɛ dada. So if sɛ sɛ woba na sɛ woba abɛka like it's a new expose type of thing a. You see Nana Dɔm ahene ba a yɛba abɛka yɛ yi when everything was said and done no ɔno mmom na yɛdi n'atɛm not Otumfoɔ. Nti saa dedefoɔ no a Nana Dɔm ahene dwen sɛ ɔmo mmom boa no no saa nkurɔfoɔ no a na ɛpɛ n'anim gu aseɛ saa nkurɔfoɔ no a na ɛpɛ n'ahwe aseɛ because none of them knows what they are doing when it comes to PR work when it comes to being an assistant koraa na de Charlie were yɛ kɔ the next point o meki yɛ sɛ ɔno dɔm ahene no ntutu o. Na sɛ wo ba de w'ayie aba sɛ galamsey ɛno nti ne da biara no bɛhu sɛ saa adeɛ no ɔba gya ba ɔde animguaseɛ ɔbaa wɔn de no no bɛbɛ sacrifice no adwenemadu a ntɔso mmienu na me nteɛ tutu o. And after he said that to a room full of ahemfo ne mpaninfoɔ no you could hear sɛ amanfoɔ ɛbɔɔ wɔn nsam amanfoɔ binom resere. Na me nteɛ tutu o. and these are the same people a wɔn sɛ brakofi yɛ wɔn de hyeɛ. na ne deɛ tutuo. but na ne ɛyɛ nɔkorɛ ntutuo by that same logic no otumfoɔ so ntu galamsey so why are you talking about him by that same logic no wodɔ maa hene so wonyɛ newscaster wonyɛ journalist nti deɛ nti a wɔkenkan galamsey article akyerɛ amanfoɔ by that same logic no. Nana, wonyɛ Asanteni, nti ne ɛdeɛ nti a woka Asantefo asɛm? Na me deɛ tutuo. Before sɛ ɔba abɛka sɛ ɛyɛ propaganda no, na madi kan yɛ video aka sɛ that is how wɔn dwen sɛ ɛyɛ propaganda. But to hear it actually come out from the mouth of Dɔmahene no, Ɛhɔ na metee saa mpanimfoɔ bɛ a wɔse ɛsono akura ɛna ɛsono apotokura ɛna ɛsono akura kronkron no. Saa time no na metee saa bɛ no ase yie paa. Ɛyɛ propaganda. Nea ɛbɛka no nyina nyɛ nɔkorɛ. Asɛm a Nana kaeɛ no kyerɛ sɛ nea Bra Kofi kɔm biara no, ɔmfa ho. Yaw biara a Bra Kofi nam mu no, ɛnyɛ n'asɛm. Nana kasaa mu no, asɛ obi a sɛbesɛbe ɔnnwen nnipa ho, yaw wɔ obi fam biara no, ɔnkɛ. Nana kasaa mu no, ankyerɛ sɛ sɛbesɛbe ɔyɛ obi a ɔwɔ mma, na na kasaa mu no, ankyerɛ sɛ sɛbesɛbe ɔyɛ obi a ɔyɛ papa, na na kasaa mu no, ankyerɛ sɛ ɔyɛ obi a sɛbesɛbe wobɛtumi adan no, na na kasaa mu no, ankyerɛ sɛ ɔyɛ obi a sɛbesɛbe ɔda dɔm ano. Na sɛ Kofi Adomma mpo a yɛhyɛɛ da too nsa frɛɛ no no, ɔno mpo na wokaa asɛm wei afa ne ho a na ne ayi imagine sɛ sɛ nka normal person bi a ɔbaayɛ ebi ofiri dɔmaa na any other place bi abaayɛ ɛna nka asɛm bi sɛn bɛtoo no a nka ne yɛde brɛ kofi go through no saa na nka wosow ne wabusua ka mo so be go through and you don't even need to think about it one of my previous video me talk about guy baako a ne yɛfrɛ no set a onyaa accident on the 19th of December 2024 ɛwɔ the same dɔmaa hɔ After the accident no three people were involved a na ɔmo a ɔmo case no yɛ serious. The guy no a ɔde set no couldn't even sit down for over a month. Momfrɛ guy no na mommisa ne sɛ mmoa bɛn na akɔ ne hɔ. Phone call koraa yɛfrɛ no bi. Bra Kofi wɔ press conference no ase kaa sɛ Kɔntrakta no gu so reyi kwan. Ɛnkaa wo dan nti, nea ɔpɛ biara wobɛtumi aka. Na da a ɛbɛhia too no, ɛhɔ na bɛhu sɛ sɛ tuo zaafi ne deɛ huo ne nyinaa yɛ aduane baako. Berɛ a Kofi a go through an unimaginable pain and trauma, na n'adɔmahene ne ne mpanimfoɔ decide sɛ they will do nothing about it, berɛ a Kofi ne n'abusuafoɔ wɔn nkɔhwɛ wɔn ho yadeɛ, na ɔhempɔn mmɛka biribi a Na otim kae ara ne sɛ ɔno no ɔnto tuo. Na me deɛ to tuo. The level of insensitivity to nea Bra Kofi kɔ mu, your inability to sympathize with Bra Kofi ne n'abusuafoɔ or even show empathy if not to Kofi Adomaa, at least to obi a ɔfiri Bono a asɛm ato no wɔ wo kurom, wɔ wo w'ahemfie. Because after all no, wo na ayɛ Bono ahemfo, Bono House of Chiefs, wo na ɔyɛ wɔn president. Na anka woannya biribi amma w'ase a, yɛbɔ no korɔno. Aboa akokɔ, ɔne ne mma kɔ adidie, na sɛ ne mma no baako tɔ amena mu a, nea aboa akokɔ no bɛyɛ bi a ɔbɛtumi ayi ne ba afiri amena no mu no, ɔbɛtena ho na wayɛ. Ɔnkɔ because sɛ ne mma no dɔɔso nti no baako atɔ amena mu a, you know, foforɔ wɔ hɔ. Daabi. Nea aboa akokɔ ɔyɛ no no o. Nti sɛ yɛn nnipa, yɛntumi nyɛ saa mma yɛn ho yɛn ho a, How sad is that? Na me deɛ tutu o. And you know the crazy thing, yɛse bono nhemaa no baako aba abɛyɛ audio bi a ɔtɔko about the fact sɛ nea akɔ so no ntwa yie. Ɔkɔ a na wakɔfa abɛka bonofoɔ nyinaa nso nyɛ bonofoɔ nyinaa ne bɛyɔɔyɛ. Metie audio no, there was one part bi a na hemaa no tɔko about the fact sɛ before koraa sɛnea na Dɔmahene ba abɛkasa no mpanimfoɔ te sɛ Nana Bafo, I'm thinking sɛ Dɔm ɛyɛ Nkoranza hene, ɛna mpanimfoɔ binom dii kan ne Nana Dɔmmaa hene kasaeɛ. Nyɛ Bonofoɔ nyinaa ne bɛyɔɔ yɛn, nso ɔkɔ a na wabɛka deɛ ɔde afra Bonofoɔ nyinaa sɛ yɛne yɛɛyɛ. Naano hwɛ Nana Bafo asɛm deɛ ɔne ne kaeɛ, wantie. wobɛkasa ne nanabafo ba ba w'anim na ɔbɛka kyerɛ wo sɛ asɛm no sɛdeɛ akɔba yɛnka ne sɛ yɛnka ne sɛ wanti bɛgyina hɔ ne ɔkaa ne deɛ deɛ ɔpɛ ɔtumfoɔ din deɛ ɔkɔfa bɛfrɛ mu ɔno ɔkɔ he nti abusua na ɔma di kan ne na kasa mpo no ɛno ni o kofi adoma ani na apae akwaraa no so yɛba ɔyɛ bunu ni yɛba ne you see that same statement sɛ na metutuo no ɔntutuo no Something similar ɛna sɔfo Selifu Amoako after sɛ ne ba boy no ɛde kaa kɔbɔɔ obi kaa mu a nkwadaa mmienu wu firim no a na afei deɛ heat yi kɔ sɔfo ne n'abusua so no. Similar statement na sɔfo Selifu Amoako bɛ meki yɛ. So ɔno ne ba no a you know accident ahappen a nkwadaa mmienu afirim no ne ba no antwe tuo ankɔ ankoku nipa. Wote ase na ɛyɛ accident na aba. Something similar na happen wɔ ha yi sɛn. Na me deɛ tutuo. During the time no, sɔfo sɛlifo ɔmo ako, yɛdidi na term style biara bi. But when it comes to dɔmaa hene a, mhm, wontumi nka hwee, ɔyɛ hene. Berɛ a Nana dɔmaa hene kasa no, ɔse nea ato bra kofi no nyinaa nɔkorɛ bi anim, ɛyɛ propaganda. Na anytime a abonofoɔ bɛyɛ adeɛ bi a ɛyɛ nice, beautiful biara no, na afei deɛ amanfoɔ apɛ biribi de aba abɛbata saa adeɛ no ho. Da biara a abonofoɔ bɛyɛ biribi a animuonyam bɛba ho no, na bɛde biribi abɛyɛ dɛn? abɛfa ka ho. Now let's break that down. Wɔ Ghana or even wiase, negative stories ɛsɛle more than positive stories. That is the fact of life. It's, that phenomenon is not exclusive to dɔmaafoɔ anaa bonofoɔ nko a ɛsi wɔ baabiaa. Nti sɛ ɔyɛ biribi na sɛ yɛ positive sɛ deɛn na sɛ negative baako pɛ ba bɛfra na one find a better way to resolve that negative na ba bɛfra no a Abusua that will be the story a ɛbɛ trende, that is life. Because for example, Dɔmankɔfie festival, everything considered no, is one of the most beautiful festivals a abusua ɛwɔ Ghana. It was a very nice and a successful event with you know few little problems. One of the biggest problems no being sɛ yɛsutu Blau Kofi ɛwɔ n'anim. Wɔ Ghana, yɛnim sɛnea negative stories ɛtrende fa. Ɛna wo dɔm ahene koraa deɛ wɔ Ghana no, wo din nnya amanfoɔ binom dɛ. Ɛno nyinaa ka ho na Bra Kofi yere, Nana Abena Turuba kaa sɛ mɛmma yɛmfa asɛm no mma even online anaasɛ baabiara a, yɛnkeep no calm na Nana nwie n'afahyɛ no na if everything is said and done a, you know, at least anammɔn a ɛyɛ sɛ ɔtu no, ɔbɛtu. Because afahyɛ a wɔayɛ no, ɛyɛ afahyɛ a ɛyɛ fɛ, ɛyɛ kama, wote aseɛ, and you know, being na chief for twenty five years no ɛyɛ adeɛ bi a substantial nti no sɛ saa story wei sen ba sɛ bra kofi baa afahyɛ no biribi te sin aba abɛto no a animu animu hɔ naa no that will be the story amanfoɔ ɛka ho asɛm nti yɛ mma nana dɔmahene ne ne mpanimfoɔ time bɛkɔ wie akyire no ankɔba ne saa one month down the line no ansa na nana ɛbɛyɛ video no Nothing. And then even three months now no, still nothing. Nti asɛm no ba abɔnten no, guess what people are talking about now? Bra Kofi asɛm no, not to festival a wayɛ a ɛfɛ no. Because sɛ time a na ɛyɛ sɛ nka woteki de resolve the negative story no properly no, wantumi anyɛ saa. Nti wɔ this case no, Nana, Ɛne deɛ kwan so awa na wayɛ. Nti mɛmfa mmɛsi otumfoɔ anaa propaganda bi a ɛkɔ so wɔ baabi. None of that. Yɛwɔ ɔhene kɛseɛ bi, ɔsɛ dɛ wo mua n'ano. Ɔyɛ galamsey no bi. Me kae yɛkɔɔ dɔm afahyɛ wei sei. There was a time a I think sɛ bloggers binom nyaa videos bi a na ɔmo post no online a na ama fa a starte geti traction online sɛ eh dɔm akɔ fie festival no koraa no nnipa amma. that was not the truth nipa baayɛ ankasa so at that point no no one was actually you know disproving saa adeɛ no because at the end of the day no people were just insult you know it is what it is then time no na bra kofi aba back to Accra n'ani na na ehu adeɛ no nyinaa akyi no he had to actually post a video disproving that notion sɛ dɔm akɔ fie festival nipa ama he just said nsɛm no bi wɔ hɔ a wahu na ahwɛ effort a nipa putu in and all these things no na sɛ wɔkatua ni a Bere a Bra Kofi yɛɛ saa adeɛ no, he couldn't even see properly. Adura ne yɛde gu n'ani so no, na ɛblɛ wɔ ani like based on how ana wɔ explain no ama. You, could, you can't even read stuff properly. But throughout that pain no, he posted that video. And what happened? That fake trend and then Kamanfo no pie asset agenda be say, oh, eh, the Mahine Festival no nipa ama no. Abusua, it killed that trend. Ɔyɛ wei nyinaa because of Odomahene. because he understand the job. Ɛyɛ propaganda. Nea ɛbɛka ne nyina nyɛ nɔkorɛ. Wodɛ yɛmfa the same dɔmahene press conference ɔbɛ meki yei. You see, wɔ that press conference n'ase anaasɛ sɛ nhyɛmu no ɛha pen yɛ no, meyɛ sure sɛ ɔka nsɛm bebree, wote aseɛ. Mennim koraa deɛ ɔtɔkoa ba galamsey ne how ɛha yɛn nsuo ne yɛn nsaase. But after the whole press conference no was said and done no, nsɛm a ɔkaeɛ no, mu nea ɛhe na ɛtrende? The fact sɛ ɔse bra kɔ fie ni a yɛshoot no wɔ woa w'ahemfie anim no, nokorɛ biaa nnim. Ɛwo no wontu tuo, Otumfoɔ atu galamsey. The whole thing no nyinaa yɛ propaganda. Ɛno na ɛsɛlle. Ɛno na ɛkɔ so. Nti sɛ wei nyinaa na sɛ wosan twa woho bɛka sɛ time a Abonofoɔ bɛyɛ adeɛ bi a ɛyɛ positive biaa no, amanfoɔ hyɛ da pɛ negative story bi de bɛbɛ attache a, Nana ɛni die kwan so a wei woa na ɔyɛɛ. Ɛyɛ propaganda. Nea ɛbɛka no nyina nyɛ nɔkorɛ. Sabi sabi, nyɛ me na mba bɛkyerɛ Nana Addo Mah Hene nyansa. Ba wɔ press conference na so na nkɔtɔku about the harmfulness of galamsey ne how a ebia the new regional minister na ba no ahenfo ewɔ bono bɛboa no ama nadwuma akɔ so a. Do you think sɛ nka this will be how anka ɔmo bɛ treat that whole nhyiamu no? Ɛnyɛ ɛno mmom ne asɛm a nka amanfoɔ de bɛkɔ. Because if you don't provide people with negative stories a, obi a ɔde negative story bɛba biara no, people can easily disprove that. Wo a wahwɛ Prison Break pɛn biara a, wokae T-Bag, Theodore T-Bag Bagwell no. Ɔmɛki quote bi wɔ show no mu a na ɔse, We are captives of our own identities, living in prisons of our own creation. Ɛno kyerɛw sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a yaa na yɛyɛ. Na me deɛ tutuo. Now a little bit of a tangent. Prior to this Nana Domaahene ne press conference no, na video bi aba abɔnten a otumfoɔ ɛkasa sɛ Fiapre hene nkyerɛ ahene ne ahemfo binom wɔ hɔ a this year yɛ ɔba bepagya ɔmo to the position of ɔmanhene. Nana Domaahene kaa ho asɛm dɛɛ otumfoɔ sɛ sɛ otim yɛ saa fi Apire Manhene ne wɔn a wɔkeka ho no bi a, n'akonnwa a ɔte so as Bono Regional House of Chief President no, ɔno koraa ɔbɛsɔre afiri so. Ɔkaa fi Apire, anka fi Apire. Fi Apirefoɔ bɛyɛ dɛn gyina hɔ? Medɛɛ Otumfoɔ Asante he. Ná ɔtumi yɛ saa nnipa wei manhene aberɛ a menha na ɛsɛ sɛ bɛfa no a wɔmmɛsɔre m'akonnwa no a Bonofoɔ bɛde maa me no. You see, I bring this up because sɛ meyɛ concerned citizen of Bono. Time a Nana Adɔ Manhene dɛɛ Otumfoɔ that way no, Amanfoɔ afa saa asɛm no ɛna ɔmo de gyina so redi abonofoɔ atɛm. You see, wɔ bono no wahu, yɛwɔ ahenfoɔ akɛseɛ, ahemanfoɔ mpaninfoɔ, asikafoɔ, adefoɔ, nimdeɛfoɔ a ɔmo firi bono. Sɛ amanfoɔ no binom redi atɛm no a abusua, ɔmo di abonofoɔ nyinaa atɛm. Not just specific to nipa a ebia wakɔka asɛm a ebia saa asɛm no ho ahi nti na nipa no reba abedi atɛm o, but sɛ ɔdi atɛm no a ɔdi mpaninfoɔ a ɛwɔ bono nyinaa atɛm. deɛ nti ɛyɛ sɛ ɛba saa you see me personally no i'm not a fan of say we woyɛ video say purposefully no didi di mpanimfoɔ atɛm that's part of the reason why a channel wey say so you will never see that because to me it's not necessary mpanimfoɔ a yɛyɛ sua ɔmo anamɔ no nyɛ saa na ɔmo yɛ no nti ne deɛ nti ɛsɛ me mmom me ba yɛ nsa obi ɔwɔ a ne deɛ no no me tena aseɛ that is that person no but me personally no Me, that is not my policy. Wote aseɛ? Bɛn no no nkyerɛ sɛ woba bɛka asɛm bi na ɛnyɛ nɔkorɛ anaasɛ biribi ntɔ yie a abusua yɛnka ho asɛm. Yɛbɛka ho asɛm ankasa. Nɔkorɛ no, yɛbɛka no pɛpɛɛpɛ ama amanfoɔ ahu sɛ sei ne sei ne sei na ɛteɛ. Ɛna nɔkorɛ in this no ne sɛ, neɛ Nana Dɔmmaahene reyɛ no, Ɛnyɛ ahemfo a ɛwɔ bunu nyinaa na ɛsɔpɔɔto. Ɛna nyɛ even ne kurom mma dɔmaafoɔ nyinaa na ɛdi n'akyi. Wote aseɛ? Yɛwɔ wiase. Enti mma sɛ 100% of people ani gye wo ho. Dabi da. Nti sɛ sɛbesɛbe Nana Dɔmahene bɛka biribi na ankɔ obi square a, abusua that no is specific to Nana Dɔmahene. Ɛnyɛ abonofoɔ nyinaa. Ɛna sɛ woastudy Otumfuo a, wayɛ ne ho action man. sɛ ne hene a wɔn wɔ n'ase bi kɔ kosisi normal people a wɔn wɔ saa ebi abono borɔno no so wɔ baabi na sɛ wɔn twi nipa ni di wɔ asaase ho koraa no a wobɛhu ara ne sɛ ɛkɔ so wɔn tu na wafrɛ hene no na watu n'adeɛ so yɛhu sɛ hene bi yɛ galamsey wɔ asante region baabi na wafrɛ saa hene korɔ no na watu n'adeɛ so sɛ woka sɛ ɔntumi nyɛ biribi a na wayɛ yɛsi ɔntumi nsi nkoranza hene wasi yɛsi asumenya hene ɔntumi nsi wasi. Berekum hene yieyɛ so ntumi mma ɔbaeɛ. Nkoranza hemmaa yieyɛ so ntumi mma ɔbaeɛ. Adeɛ a wobɛka akyerɛ no sɛ ɔntumi nyɛ no, saa ade no na ɔyɛ. Ɛno koraa na ɔdi kan yɛ no first. Wote aseɛ? Nti sɛ yɛyɛ no a, wontumi nyɛ wei, wontumi nyɛ wei, ɛhɛ, yɛdi ho agorɔ a, Otumfoɔ bɛgye bono asase no nyinaa. Because before before no, not once na abɛka sɛ bono ne asase, ɛno no yɛ teteete history. Right now we care about now. Before before na wonte sɛ bunu ne asantini eko. Mente me ho ase deɛ wɔ hɔ but not to this level. Ɛnɛ hwɛ ne ɛkɔ so a ase fem. Na ɛyɛ me ya baako ne sɛ Mr. Abiam kɔ ahemfo mpanimfo akɛseɛ wei hɔ. Nana Dɔmahene kɔ hɔ sɛ o oh, nana sei ne sei ne sei pɛ sɛ asomdwoe ba. Nana sɛ o oh, menka hwee biem. kɔ tete man man hene hɔ kɔ otumfoɔ hɔ ɔmo nyinaa te aseɛ asomdwie mmra and then mr abian frɛ press conference a afei deɛ ɔde tu dwa from you know amanfoɔ from all the sides bobae kaa sɛ okay ɔne mpanimfoɔ wei nom nyinaa kasa ɔmo ate aseɛ sɛ you know obi a wɔdi obi atɛn bia no obi anyae na ho hia biem after that press conference no a whole lot of people stopped whole lot of people stopped ɛni two months ɛni two months we are back to square one one step forward two steps back. na me nteɛ tutuo. nea ato bere akofi no ɛ ɔno ankasa kan ɛ sɛ wei ɔnwehye ma ne worst enemy na da a ɔtee sɛ nea ɔno no go through nyinaa no ne yaw ɔnam mu ne nea asi nyinaa no na n'adɔm ahene from ɔno ananum sɛ propaganda na nokorɛ bi anim no. You can imagine how he felt. Ɛyɛ propaganda. Nea ɛbɛka no nyinaa nyɛ nɔkorɛ. If that no came from any other person bi a, to some extent no nka abɛte ase because saa nkurɔfoɔ yi, majority of them nyɛ nyansa na wɔde kasa. But this came from Nana Addo Maahene a ɔtena amanfoɔ nsɛm so wɔ ne kurom and not just that, san di Ghanafoɔ binom asɛm as a High Court judge. Nti me final question ne sɛ, sɛ asɛm wei sei no, sɛ nka Nana Addo Maahene nyɛ involved in any way na anka ebia ne kurom mma no bi na ɛtoo no na anka asɛm no aba bɛduru n'anim. Or even better yet, ka asɛm no a end up wɔ ne court room a, nka ɔbɛgyina so aka sɛ ɛyɛ propaganda anaa? Yɛmfa video no nsi ha. Thanks for watching. Wɔ ɔrɔfa sɛdɛ nsɛm nkyerɛmu si da w'anim si fa ɛno no.